Ar y gaer, crwydrodd ei feddyliau a chaledodd ei goc heb fawr o anogaeth. Gyda sioe sleidiau triple X o'i wraig yn fflachio y tu ôl i'w amrannau, aeth ati i wastraffu llond cneuen o ddynolaeth. Teimlodd ei goesau'n clymu wrth iddo gyrraedd ei anterth a defnyddiodd ei law dde i anelu ei lid i gledr agored i law chwith, cyn cyrcydu a golchi'r alldafliad i lawr y twll yng nghornel y gawod.

Dyna footage diweddar ohona i yn darllen detholiad o fy nofel Heulfan mewn gŵyl lenyddol genedlaethol, lle mae cymeriad o'r enw Morgan yn cael Tommy Tank bach yn y gawod! Gwarthus? Heb os. Ond rhywiol? Sa i mor siŵr. Yma i ateb y cwestiwn, a yw'r Gymraeg yn secsi? Mae un o slappers mwyaf Ceredigion, os nad Cymru gyfan, Esyll Sears a Gruffydd Owen.

Yn ca dan tŷ, lle roedd y defaid agosa at ddod ag ŵyn, dan gysgod y clawdd a hethe'n pisio bwrw glaw, y dath Emyr o hyd i G-Spot Jasmine. Mae hwnna'n ateb y cwestiwn pam fod fy ngwraig i mor hesb ers ugain mlynedd, achos fi 'di bod yn edrych yn y lle anghywir am y G-Spot 'ma! Yn y cae tan dan tŷ fe, wrth gwrs! Come on! So, Safodd Jasmine wrth y siedyn, peidiwch gofyn, yn ei wylio'n tynnu oen, a'i fraich, hyd y penelin, yn troi'r oen a'r gofal tyneraf tu mewn i'r ddafad. Bôn braich! G-spot pa fenyw dan haul alle beidio cael ei gyffroi gan y fath olygfa? amaethyddol. Mae pwy bynnag sy'n wneud hyn, maen nhw'n fod yn jêl, de, tibod. Mae Fraichel lan pen ôl dafad. Ti'n amlwg ddim yn deall sut mae tynnu oen... Fi'n dod o Geredigion.
Genuine. Ond hefyd, at y, hefyd, at y benelin... Do. ...mae hynna... Do.
...mae hynna reit helaeth, de, i sgwrs. Ie, ie, mae fe'n, yym... Mae yna olygfa!
Mae'n hynny! Chi eisiau mwy?
Ydyn. Newid tempo wedyn, wrth ymdrybeiddio ar lawr y beudy a llithro i'w gilydd yn y slwdj, sleidio ar y slurry a phob modfedd ohonyn nhw'n feddw ar ddrewdod y baw ac yn ysu am gyffyrddiat brwnt ei gilydd.
Oh my God. Ie. Ma' 'na gymaint o bethe yn myn' mlan fan hyn... Na, ble ti isie dechre? ...sydd yn triggero OCD fi. Oh my God. Yfe'r yfe'r tri gair, slwd, sleidio a slurry oedd y broblem fwyaf. Oh my God. Golcha dy ddwylo.
Ond taswn i'n feirniad yn Steddfod yr Urdd ynde, mi fyswn i'n deud, ww, chwarae teg, cyfle threfnu, da iawn, t'wod... O'n i'n gwbod bysa fe'n lico'r cyfle threfnu. Ma' beirdd yn obvious.

Teitlau posib am ffilmiau pornograffig Cymraeg? M-hm. Gen i gwpl. Dacw Mam yn Dŵad. Wrth gwrs, clasur. Clasur. Clasur!
Ia.
A
gallen ni gael hon. Triad y Buarth. Fyw ww ww. Be sy'n ridiculous am y Gymraeg ddo yw, fel gyda'r stwff 'ma, does dim hyd yn oed rhaid ti neu chwarae ar eiriau. Mae'r teitl yna i ti'n barod. Ydi? Achos o'n i'n meddwl un peth fel, so tair chwaer. Lyfli.
O, ma' hwnna yn sub-genre yn ei hun yndyw e, Bryn? Yndi? Yndi. Hapus dyrfa.
Ww! It's an orgy. Yndyw e? Ti'm yn gorfod newid dim byd iddyn nhw. Na. Ni'n ffuarth. Beth amdanat ti, y y pryfardd? Nes i fwynhau Hywel Page llawer iawn mwy. Nes i'm licio gyfaddau.